Assalamu aleykum oglanlar. Bugün täze çykan tehnikalar barada görkezmek istedim. Telefonlar, pilisoslar, holodilnikler, karaç şolar barada. Täze iPhone 17 çykdy. Galaxy-dan täzeler çykdy, Samsung-dan şolary görkezmek istedim.

bir zady istimale etmek üçin mysal üçin men indi kamera alyp gidemde basyp göni şundan şeýle diýip girip çykyp diýen mundintek açylmadyk ekeni şeýle basýan şeý diýip basyp gidýän men göni kamera geçýär özi meňkide sazlanan bul 17 pro aýyr muny gowy görýänler amma ana inçejik eliň alyp görüp bolmak zal ýa ýan ýok 17 16 eger siz Köp wideo zada düşmeýän bolsaňyz bloger däl bolsaňyz daže bloger bolaýaňyzada çala başlan ýaňy täze blogerler wideo zada alyp başlan bolsaňyz size iphone almaň geregi ýok täze iphone almaň geregi ýok hemme iphone-dan soňky iphone on birlerden soň iphone-laryň hemmesiniň kamerasy gowy

dört ýüz ýetmiş dokuz ýewro diýýär Apple Universe-de. Ondan soň bärde ýene biri bar ekeni. Iki ýüz altmyş dokuz ýewro diýýär. Bu ýuwja diametri kiçidir muň. Size bir zat aýdaýyn. Sagadam şu sagat siz ofisde zat işlemeýän bolsaňyz prosto Em gerek däl la ýa iPhone sagaty bara iň bespoleznyý zatlar iPhone-yň bespoleznyý zatlarynyň birimi diýen. Köpüsi aýdýar udobny diýýär, köpüsi aýdýar mende-de bar sekizinji seriýadan a şo hiç zat dakynamok sebäbi näme üçin dakynyp üç ýüz dört ýüz bäş ýüz ýöro pul berip alýaň diňe sagat görkezýär gan basyşyňy görkezýär ýürek urşuňy görkezýär ynanmaň o zatlara o zatlar hiç zadam görkezenok. Ananaýyňla. Gan basyşyň sen ölçä ölmeýär realny. Sport ile zanimasiýa et başlap wagtyňam sagat zasikad edýär saňa. Ýöne wagt zasikad edýär. Şo wagt sen telefona da zasikad edip bilýär. Üýtgeşik saňa hiç hili zat edene ol. Näçe kaloriýa tratit etdiň zat olaram bir newer newer informasiýalar olar. Seň organizmdaky bolup geçýän zatlary sagat bilip bilmeýär. Ho dannama mende. Garmin diýip sagatlar bar, şo zatlar bar. Şolar zatlar güýçli diýýärler, ýöne onam menem alasym agelenok o sagatlardan, gymmat-gymmat sagatlardan. Sebäbi baram bir wagt görkezýär. Ýöne ofisde zat işleýän bolsaň, maşyn sürüp barýan bolsaň, sopşeniýa zat gelse, görmäne gowy. Ýöne sopşeniýa gelsem otwet berip bolýar diýýär, ýöne şo kiçijik zatda sen klawiatura basyp otwet berinçäň, oý, daže ýazasyňam gelmeýär o zatlardan. Tehnologiýanyň ösýäni gowy zat ýöne. Bakasam esýädä bakasam gymmat şo zatlar. Bäde Samsung çykypdyr Flip 7 diýe. Görşüňiz ýaly. Ot. Açyp bilemek bir elle bot açdym. Flip 7 inçejik gowy edip çykarypdyrlar stilince. Bu telefonlar hem öz, öz adamlar bardyr. Bu telefonun klientleri gowy görüp alýandyr. Ýöne meňe Göwnüme ýaranok. Subýektiwno. Subýektiwno aýdanda göwnüme ýaranok hiç hili. Owadan ýöne klas edip çykarylan inçejik bilen bir tehnologiýanyň öňe gitdigi de o ekran döwüp şunal edip döwlen ekran 20 ýyl 10 ýyl mundan ozal göz öňüňde gelýär şunal ekrany ikä bölüp bolýar diýip göz öňüňe gelenok şu tehnologiýanyň öňe gitýändigi znaçit alýan adamlar bardyr mine beýläk açylýan uje esklop Is flip ýalňyşýan. Şeýle bul uluje uly YouTube zat görjek diýseň, wagtyň bar bolsa ulanmana gowudyr hat zat ýazmak üçin. Samsung-y asnownoý uly adamlar alýar. Sebäbi köp birlajenýelerde zatlarda mysal üçin Word zat işleýärdim men okaýan wagtym şu Samsung-yň bardy meň hem S9 Plus-ym. Iň soňky hem şol S9 Plus, S6-ym, S4-üm hem bardy. Gowy telefonlar wapşe doňmaýar. Köp tarap telefonlar bilen syrygny diýdiňde doňmaýar. Halamaýan zadym kameralary gowy däl. Mysal üçin agyr neme eliňe bir udobno däl. Ugullaryny görýäňizmi? Adam öldürip bolýar bu ugul bilen. Çüňkli çüňkli edip ýasaýarlar. Şu taýlaryny ene kameralary. Aýfonyňkam hatda şundan uly uly bolýn. Şonadam kameralary şundan uly bolanadam.

Çyda edip gördüm hakykatdan hem iPhone lutşy hemme parametrlerine de kamera zat almak üçin gyzanok zat edinenok bu sagatlary öýüp Galaxy Watch sekiz diýe şeýle Galaxy Watch sekiz klasik ýöne bu zatlary skidkada düşýär müň alty ýüz togsan dokuz diýýän dual S Flop müň ýedi ýüz dollara şu zady

Aýy gördüňem-dä sen ýakynladyp, ýüzi iks edip Aýy gördüň-dä, görýäniňem ser ony surat edýäň, surat alýaň-a, dogry dämi sen žiwoý göreňok. Ony ýaly suratyny göresiň gelýän bolsa Google-a gir-de, Google-dan gör-aý, hemme rakusdan gör Aýyň suratyny. Şonda Aýy alýar. Günde sen Aýy surata düşüribem-ä görmeýäň, sen fizik bolmasaň, astronomik bolmasaň. Aý öwrenip. Ýöne nä, şu tehnologiýany hemme kişi özi öňe gidýänini görkezjek bolýa. Şoň üçin hem pul alýalar bilýäňmi? Meniň telefonuma aý görkezýä diýipler. Şondan aly iPhone-dan Samsung-nyň ýagdaýy. Ine noutbukjyklaryny gowy görýän iPhone-nyň. Ýaman gowy noutbuk duzjagy bar. Öz bahasyna ýaman gowy degýän zatlary bar. Samsung Galaxy Watch Ultra diýýär ine bu sagadyň ultrasy. Şuny gowja edip çykarypdyrlar ine. Bu NFC ýüzükler, NFC kalsolar pulda tölemek üçin kartyň kartyň zadyny şuňa baglap bolýar. Sen pul töljek wagtyň şuny degiräýmeli. Bu Samsung Tab diýýär. Klawiaturasy zady bilen hemme zady bilen müň iki ýüz ýigrimi dokuz dollarda. Eý, müň dört ýüz zat bolar. Hawa, müň dört ýüze zada düşer şu. Bu ofisni ýöne işlemäne zat etmäne gowudyr ýaman. Gowy edip çykarypdyrlar ýaman. S on bir Ultra diýýär. Nauşniklerden nauşniklerden menä Samsung hiç hili halamok. Dogrymy aýtsam. Gowam aýdýandyr nauşniklerden neme wa bilen Galaxy Buds Pro ýene bir firma goşulýar şularyň nauşniklerine. Ýadyma şu naxş wagt. Gowy aýdyş, gowda prosta stilleri gowy däl. Bir gulagymda kän bir owadan oturmaýar, zat etmeýär. Gara nauşnikler. Nauşniklerden menä saýlaýanym diňe iPhone-yňkyny, AirPods-lar şolar iň gowsy. Mikrofonam gowy, stilnyý. Otursam, ses aýtsam gowy. Şumopodawleniýesi gowy. Hiç hili lagat etmeýär, doňmaýar iPhone-yň nauşnikleri. Wot. Her hiljek reňki bar. Men şularyň hemmesini almaly bolsa, esirme, äşýäňki Galaxy fold bar. Şolaryň hemmesini almaly bolsa şuny alardym men. S ýigrimi bäş iň gowusy şu. Eliňedem udobnyý, ulam däl, kiçem däl kän. Hemme zady eliňe ýetip dur, basyp dur. S ýigrimi bäş, Galaxy S ýigrimi bäş. Iň gowusy eken şu. Plusam gowy däl, Edge'em gowy däl. Indi şu Edge'em çykarypdyr. Ekrany gyşyk bolmaly Edge'iň welin, to-to. Hä, muny prosta inçejik edipdirler. Buram prikolnyja eken ýöne. Azajyk ulla şuň bile deňeşseňde görýäňizmi. Şu S ýigrimi bäşiň razmeri gaty gowymy bu S ýigrimi bäşi öňem elime alyp gördüm. Şonda halap gitdim. Ýene şu S ýigrimi dördem gowy. Şu S ýigrimi dördi ýöne meni uçtada goýan däldirler şu iň köp satanlardyr şu. Alty ýüz ýewro. Alty ýüz ýewrony idealnyý telefon şu S ýigrimi dördiň özi. Iki ýüz elli alty pamýatlyny alsaň boldy. Başga zat gerekýär. Aýfon on ýediň razmeridir şu. Çotkyjy. Uly zat gerek däl özüňize neudobny boldy biram agyr bu zat eger siz ýaňky ýaly ýene ofisni bir zat ýazyp laýyzyp ýygnaga zada gatnaşyp şu ruçkalar zatlar gerek bolsa alsaň bolýa ýöne ony ýaly adamlaram bilmedimde az bolaýmasa bu taýda obişni prostoý telefonlar arzan.

Şu şu duruşuna dur Huawei da. Sony diýýär, şu telefonlardan kamerasyny da adyny gowy edip çykarmalar. Sony. Ady belli telefon Xperia 53. Bu telefon wapşe döwüp durlar. Şeýle. Bulam Xiaomi. Şulaň operatiwkalar zatlar 30 kilik zat diýip durýar da şu ýerde seret 6 128 diýýär daže ondan güýçlülerem häzir görkezýän 4 diýýär 6 diýýär. Ýöne şulaň 12 bolan ýagdaýynda da şulaň operatiwkasy bir iPhone-yň 4 lik operatiwkasyna ýetip bilenok. iPhone-yň şonda ýaly kastwýenli gowy işleýär. Ýöne öwüp duran ýalakdyr iPhone ol ýöne Prosta tak aýdamok, realny gowy. Bir gezek lagad edenok telefon. Indi şu telefonlaram ýaman öwýäler soňky wagt. Eşden bolsaňyz şu telefony. Google Pixel on bir ýüz ýigrimi sekiz. Men şu telefonyň kamerasyny, iýbiram razmerini zadny ýaman gowy gördüm. Gördüm şu telefony öňem elim alypla. Pixel. Gowy telefon eken ýaman. Pixel 10. Ekranda adam çotko şun. Daza Samsung'dan ýa galan okşy. Köp köp adamlar bilen okşy Pixel'in badyny gözep. Samsung'dan lutşydyr hem şun kameralar zatlary. Häzir girip göreli. Google Pixel bilen Amerikan telefonu olmaly. Erbet däl kamerasy. Gowy gören zadym ekrany gowy ekeni snapdragon my näme mi ot ýakynlatýan zady kän ýok bäş ýetik şul telefon üçin kän on ýaly samsung ýaly ýüz iks ýakynlatýan gerek ýaly telefona soň kamerasynyň lupasy şakyrdap ýatan bolýar kiçijik lupa şoň sesini eşitýäňizmi uly nemelerde munda da bar ekeni şunda bardyr ýüz iks daže Açylsa. Indi ýapyp goýdýan. Paçti üsti iPhone ýaly edipdirler korpusynda adyna. Edil iPhone ýaly daşynyň berkligi zatlygy gatyja çotkyja ekenem. Gowy gördüm şu piksellerem. Bul uja Pro Max ýalydyr bu. Hakykatdan hem edil iPhone-yň materialy daşy zady. Kamerasy adam gowudyr. Toýstimiň bahasy Müň togsan dokuz diýýä. Müň bir ýüze müň iki ýüz alarsyň. On pro iki ýüz elli alty XL diýýä. Bularda XL lik gitýän eken. Bul L-dir. Pixel bir ýüz. Obsidan diýýä. Bulam obsidan. Monston diýýä. Garoç iki ýüz elli alty. Altuşly ekran. On alty gigabaýt operatiwka diýýä. Operatiwka Google bolsa bolýa. Prosessor Google. Oňam prosessor Google. Indi I Samsungda Android, iPhonda iOS, muňka Google diýen prosessory. Erbet däl telefon haladym gowy. Kamerasy az çotko. Öwýärler şu telefonam ýaman. Bärde Honoryň reklamasyny edýärler aňar gapdalda. Bärde Xiaomi'ler bar. Xiaomi ma tak haýpa wada edýär öda telefonlary bilen. Ýöne şundaly ekran, şundaly zat. Elbetde, Xiaomi adally gowy telefonlar bar. Muňa da söz diýip biljek ýok. Xiaomi wapşem bulaý ýeňiljek ekeni. Bahalaram gowy, 400 ýewro şu telefon. Ekranam gowy daže, köp ýaňky bu tarapda sereden telefonlarymyz bar, Sony zat diýýä. Olaňkydan has gowy ekran zady. Nauşnigi bar, Redmi Buds Pro. Smart Connect iki sagatlap aýdym diňläp bolýar. Salt red alýar 360 gradus. Neme diýe kamera diýe karoç. Şonda aly. Redmi 15 Pro. Nauşnikler var. Xiaomi gowy edip çykarylan indi. Sagady var. 70 euro sagady Xiaomi Smart Band. Dokuz diýýär. Dokuz pro. Sagadynam arkasy jygy plastmas. Şunda ýaly ýeňiljek sagat. Ekranam menä erbet diýjek ýaly gowja ekrany. Çüýşe. Bärde iki somyň ýaňky haýp edýän telefonlary bar, ene Leica diýýär. Leica samym deli güýçli-güýçli kameralaryň kamerasyny çykarýar şu kompaniýa. Kamerasynam däl-de şu nemesi bar-a,

Bulam Leica. Şu güne razmerje gowy ekeni. Telefonyň özi bar, barlap göreli kamerasyny. Oh my god. Kamera serbet däl. Gowy kamerasy bar ýaman. Görşüňiz ýaly seret. Çot güzel kamerasy. Söz ýok. Işleýşi, işleýşem gowy. Ekranam gowy ekeni. Ýarkyja Snapdragon. Bir priçin ba men on ýedi aldym on ýediň ekrany has ýagty bolýan ekeni şu on ýetide ekrany has ýagty öňki aýfonlardan çala gözüňi ýadatýar eliňe alandan bildirýär ekrany has ýagty bolýar appak bolup durda karoçi çotky görkezýär ýöne ýene aç ekrany ýagtyldypdyrlar toýst öň ekrany ýartyda goýýan bolsaňyz ýarkasyny açyk peseltmeli bolýada. Ot sonnaly. Maňa sonnaly gelýşi on ýediň ekrany. Bärde on bäş S diýýä, zat diýýä. Bular uje budjetny modelleri ýüz elli dollar, segsen togsan dollar geta, togsan dollar. Bul ýüz elli dollar Xiaomi. Şundaly. Karkas çüýşe. Bärde notlar bar ekeni on bäş, üç ýüz dollar, üç ýüz on dollar. Bulam get üç ýüz dollar diýip alaý. Bul iki ýüz togsan dollar. Bulam iki ýüz dollar, iki ýüz on dollar gidýärdi. Dollarda. Ekran zady gowy, arkasy plastikmi diýen. Eýje dipdirler. Mixiomyň ekranlary gowy. Maladis. Daş etýän ekrany. Çotkost gowy. Şular hem şu Snapdragon zat goýýar eýýän ekranyna. Şu Samsung-nyň Kaşaly Snapdragon gowy iň gowusy. Gorilla Glass diýerlermi bir zada diýilýär öde şondan. Näme? Bärde planşetleri bar. Planşetleriň bahasy bu 370 dollar. Bu 390 dollar gidýär. Bu 180-190 dollar gidýär. Şular. Bor ofis üçin gowy kene. Ekranynyň kaçtywasy kän o diýerlik däl, öwerlik däl. Azjyk munda-da çal bildirýär arzanrak ekranlygy. Proňkyna erbet däl, proň ekrany gowy kene. Deňeşdirip görüň. Çal bolup dur, muň ekrany gowy. So, ine Snapdragon diýdim, şu Snapdragon gowy çykarýar ýaman şuny alybilse prosesorlaryny. Bulam şundaly Xiaomi Hyper Batareýleri gowy. Ýaman. Androidyň bir erbet zady birki ýyl geçensoň ýadaýar telefon polny ýa surat zat ýükleseň ýadaýar. Şondan ýaly lagad etýärde karoçe aýfonda şol zat edenok hiç hili lagad etmeýär. Bul indi telefonyň budjetini many nemeleri budjetni telefonlar şunda al satylýar bular. Ot ýetmiş dollardan näme telefon diýýär. Zte Blade diýýär, A otuz bäş E diýýär. Bu ýerde Huawei'ler bar eken, ýüz ýüz on dollardan bolýar da. Ýüz dollarda tapyp bilersiň internetden tapyp maka etsen. Bu ýerde ine bir ýüz on bäş dollardan, bir ýüz on bäş, ýüz ýigrimi dollarda tapyp bolýar. Bu ýüz ýigrimi dollardan Redmi on bäş C-ler bar eken.

Otuz iki megabat megapiksel kamerasy bar diýýär. Siz iskusstwenniý intellekt bile bile diýýär Redmi A bäş diýýär. Görüşmek üzere Redmi A bäş. Bu ýerde de şundan telefonlar bar Motorola sekiz ýüz ýigrimi dokuz. Dokuz ýüz dollara Motorola diýip ýatyr. Maňa seredip. Motorola dokuz ýüz dollara bilmedim-de. Ekran erbet däl. Biri kod goýup gidipdirler muňa. Men çagalar gelip fotlap goýup surata düşýärler şunda-da. Satlyk goýlan telefonlar. Realme diýe, muň bahasam 300 dollar. 300 dollar Realme alaňdan ýene ýaňky Xiaomi telefonlar gowy bolaýmasa. Bul uje bole batareýa üçin alýandyrlar muny. Honormyka şu telefon? Ä gigazet 270 skidkada bar 270 dollar diýe. 270 280 90 dollar. 10 dollar da at goşaýyň üstüne. Her ýüze. Şonda alyp bu uje sos telefondur, garrylara berilýän telefonlar. Bulaň sos knopkalary hem bardyr, gdýata goçuňa. Bassa garrylar skora pomuş gelýär. Ýüregiň suratyna bassa. Sifrler zatlar uly. Obýşny garrylar üçin. Şularda da bardyr ne. Sos knopka. Garrylara berýärler mundan. Derrew skora pomuş gelýär şony bassa. Ýa-da prosta pomuş gelýär. Dolandyrla. Panasonic-iň telefony. Bulam garrylar üçin sifr zat uly ekeni. Şeýle samakatlar we magalar. Ana bu işin tehnikalary ýülle-ýülle alyp geçäýin. 8 minutda ýarym sagatlyk wideo deýin. Bärdine telefonlar bar ekeni. Bahasyny göreli. Xiaomi diýýän şu 50 dollar. 40 dollardan satyn alyp bolýar şu telefony. Redmi 14 To jest bir ýyl garantiýa diýe. Ýene bir zat. Şunlary. Smartband ha. 40 dollar diýen ýalňyş otyryn. Şuny 40 dollara berýär diýen. Redmi smartband 10 fitness diýen. Watchlary berýär 40 dollardan.

Bärde umly lampalar bar. Telefonyňa üstü bilen arkaly dolandyryp bolýar. Oturan ýeriňde swet zady ýakyp bolýar. Her geljek lampa, bular kameralar uje. Watch. Knopkada swiýetini çalyşýaň. Her hili. Bular detektorlar. To ýest bir ýöräp zaýadyp beren bolsa swiýedi özi ýakýar. To ýest külçäçil gerek däl. Dwiženiýe bar orta özi ýakyp öçürýär swiýedi. Bulam umny rozetka. Oturan ýeriňde bir zadyňy öçürip bolýar, ýakyp bolýar. To ýest wi-fi-a çatyp bolýar. Ine her bir dur şu zatlaryň hemmesini alsaň, to jest hemmesini bil tuda da çytyp bolýar. Daýza şu lampalaryň meň öýde şuny alymmy? Ýöne ol Philips-de başga kompaniýaňky. Ýaman udobnyja zat, ýatan ýeriňde swiet da ýakyp bolýar. Ot şeýle. Udobny zatlar, конечно. Menä gowy görýän şuny alatlary. Ine. Alamowumda rozetka, svetler. Bärde näme bar diýýän. Bu wagt angebot köpdür. Skidkalar. Bärde pult, stikler. Bärde ne pristawkalar. Bizde näme tuner diýilýän, telefon, e, telewizor arkasyna dakýan. 8 GB zat. Ýöne bular platny podpiskali 26 ýewro. Näçe wagtlyk berýär kaý 20 30 Gigabyte näçe wagtlyk berýänini bilemok zerem. Bir aýlyk podpiskasy bar içinde iki aýlykmy sen her aý alyp durýaň. Onsoň telewizoryň şoňa görä görkezýär hemme kanallary kanallary açýar. Bu zvonok öýüň üçin muny goýsaň warataň daşynda. To есть biri zvonoga gelip basan wagty gönten telefonyňa jaň barýar, iki kameradan görünýär saňa. Bir geldi diýip. Bulna liboý wagt kamerada görübilýäň sen. Howlyňy Gepleşibilýän mikrofonlar zatlar bar. Bul uje günden zarýad alýar şu kameralar. Polnosty näme etjek diýseň-de tehnologiýany ösdürjek öýde diýseň. Bular ine üç ýüz altmyş gradus aýlanýan kameralar, IP kameralar. Reolink diýen. Her hili kameralaryň görnüşleri bar. Şular ine tapolar. Tapalink bilen işleýär. Wi-Fi Tapalink Türkmenistanda bar. Şular şu wagt 30 dollardan dur. Bir ştuk bar dämi şu ýerde? Bir ştuk bar, hawa. A ýene bir tapu bar. Bular 34 e, bolsa ay 40 dollar diýdi alaýyn. Ýöne Ýewropada hemme zatlar gymmatdyr. Türkmenistanda siz Mundan arzanam tapyp bilersiňiz. Prema öz Kitaýyň özünden gelýän bolsa arzandyr Türkmenistanda. Ýewropada gymmat hemme zat. Imенно Germaniýada gymmat. Daže Polşada-da arzandyr şataý. Bahasyndan bäş dollar, alty dollar tapawudy bardyr. Panasonic telefonlar bar ekeni. Otuz, otuz bäş dollardan da şular. Damasyn telefondyr. Zarydnoý. By HomePod kalankalar ulusyny aýrypdyrlar. Munda Privet Siri zat diýende gepleşip bilýän, sen aýdym goýup bilýän, karoçe. Köp zat çatyp bolýar HomePoda. Daýda swetleriň zatlaryň çatyp bolýar, swet öçür zat diýen bar, şöýle swet öçürýär. Ýöne oň üçin ýene ýaňky umda rozetkalar almaly bolýar. Bu zatlar skidkada dur diýýär. By ofisny zat, kagyz kesýär, bu dubl kagyz bar, gerekli kagyzlaňyzy.

Ýene biri özi. Ýadyma çynak şu wagt. Bulam pilisos. Nemes bilen depos bile bile. Özi ýuwýa, arassalýa. Karoçe, diňe şu taýyk suw zat guýup, şuny arassalan, arassalansaňyz bolýar siz. Bular monitorlar, Sync Vision ýa printerler 89-90 dollardan. Epsonyň printerleri, Canonyňkylar 80 dollardan geta. HP-iň Quane, gowudyr şular. Dyson pilsoslar. Get Extreme diýä. Kafeýni maşynlar bar ekeni bärde. Philips gowy, DeLonghi

Bizem nireden howa alýaka diýýädikde. Şurada motorjyk bar eken karoç. E, bu zatlary dünýäli gelip oýnap oýnap zaýa edýärler bu ýerde. Bular howany ara salýanlar. Filtrler. I Dyson-yňkylarda nimeden bar edýän? Howaň çyglygyna-da seretýär bu. Şu taýda suw guýsaň, özi param guýberip, howaň çyglygyna seretýär, howaňy arassalaýar. Realny ýaman gowy zat. Öý üçin-de howaň arassalandygyny bilersiňiz şu zady alsaňyz öýüňize. Biram haçanda filtrine sereden wagtyňyz bilersiňiz hakykatdan hem howaňyzyň hapadygyny-da. Nähili howadan dem alyp ýaşaýanyňyzy. Bizde öýde şundalyrak bar kiçijek. Şoň filtri ýaman çalt hapalanýar bärde.

Türkmenistanda tym boly biz tozan köp bolansoň meň pikirimçe açyk slabyrak. Pilsotyň karoly bardyr. Olam şu mil. Şu pilsot alyp bilseňiz hiç haçan döwülmeýärem. Döwüm bilmeýäňiz. Karoçi nadýožny zat şol prowerni. Oňam bahasy gowy ýöne. Bulary menä halamok. Şu pilsotlary. Kän öwemok. Könik diýen pilsoslara meňki ýaly. Ýöne şunda al pol zat bolsa gaty gowy alar bu pilsoslar. Erbet diýjekkä ýöne ýaňky miller şolar şu näçe ýyldan bäri barlanyp gelýän zatlar. Gowy kastýon zatlar çykarýar mil. Şeýle boşun pilsoslarym bar ekeni. Ýerde. König Siemens Siemensiň hem pil zatlary gowudyr. Mana milim. Iň karolam şul öýdýän. Guard imadin. Nemesden welderam gowy görýär şo pil sosy. Haltaly pil soslar obýşny 500 dollar, ýanka Dyson-yň ýarty wapşe bahasy. Stiliňizde pil saz ekeni. Arka tarap öýde zatly goýan wagtyň owadan pil saz ekeni ýaman. Mil nomer 1 korotçe. Ýot. Bärde halajynyklar bar. Bakalaryň orkada oturjakka derrew derrew geçirjek. Uşo 32 minut boldy. Mundan hem gireýin.

Ot şeýle. Ýene dar holodilnik ýaman. Görýäňizmi? Içinde hiç zat goýup bolmaýar şuň. Diňe kiçi zatlar goýýaňyz. Da uly holodilnik aldyk diýip begerseňiz, ýok siz uly holodilnik alaňyz ýok, ýene kiçi holodilnik aldyňyz. Uly zat goýup bolmaýar jörik. Dös arasynda peregorodka bar. Eger şu peregorodka ýok bolan bolsa, конечно, uly holodilnik. Ýene şu zat ýene kiçeltýär zatda.

Kän zat salyp bolmaýar şu taýyk bir tarelka çykýar aç goýmasaň. Bular üçin gowy ýöne nemesler kän diýýärik iýişmeýär. Tuş bäş kiloläp on kiloläp et almaýar zat etmeýär. Ýa bärde goýun soýup beren ýok günde. Şonçik peregorodkaly holodilnik kiçi bolýar. Ýöne kuler zady bar. Bu dünýäň zady tehnologiçniý kakby. Uly holodilnik. Men şuny birinji sapar görüp otyr. Täze gelipdir, öň ýokdy şu. Ne bir peregorodkasyz vod. Holodilnik. Indi gördüňizmi nähili giňiş holodilnik bolýar. Hemem o holodilniklerde bir köp açyp ýapsaň, sen tutuş holodilnige agram berýäň, sebäbi tutuş gapyny açyp ýapýaň. Motora agram düşer şo taýda-da. Biziň howamyzam yssa Türkmenistanda. A bärde oddelnyý, marazelnik oddelnyý, ýokarda oddelnyý. Ot, birje gapyny açyp ýapsaňyzam bolýar. Bu holodilnik eken şu. Ýene şu holodilnikler gowudyr. Sy giň. Uzynlygam gowy, iýnem gowy. Daýy şul ahwat sowadyp durmy diýen. Hawa işläp durun eken şu. Maradilnigam işläp dur. Da şu holodilnigam gowy ekeni, Samsung diýýär. Bärde posuda ýuwýan zatlar bar. Bularyň hemmesi pasy döwýänler. Telewizorlar uje arkasy podswetkaly. To jest monitorda näme görnüp duran bolsa, şu wagt monitoram gök zat görkezýär. Arkasam stenada şu şu swede öwürýär. Gowy telewizor ýaman. 500 dollar Philips. Esense diýär. Şeýle geçeýin. Telewizoryň iýnini görýäňizmi? Inçejik telewizor.